hello guys so mulast video medu takataura about macolors takadzidza how to use macolor codes atakati anoi macolor mahex codes and saka in this video as i promised yesterday nhasi tinoda kuti timboita zviri related ne, ne social network yedu tibuild something tione kwatiri kubva nekwatiri kuenda nenyaya yechi yesocial network yedu saka let us clear this code um, then kunoku tobva tauya tobva tati our social tichazofunga zita ratoipa pamberi apo uh, let us just go it digital 100 actually digital 100 like this okay then chinhu chandinoda kukudzidzisai muthis tutorial ndichaita zvinhu zvakawanda zvimwe zvokuti munee musina kunzwisisa but ndoda kuti kana vhidhiyo ritapedza munhu umbondoresecha wega uchiona kuti zvatashandisa umu zvashanda sei because power rekukodha kana kuti kutizvo uve programma chinhu chaunofanirwa kunyanya kugona pazvinhu zvese is to research ukakwanisa kugona kuenda painternet uchitsvaga masolutions uchitsvaga how to do things thats how you will be able to program haisingori nyaya yekungoti zvandadzidzisa muthis uh, muthis lesson ndo zvaunopesa nazvo some of the times you have to go and research further kuti unzwisise kuti zvanei ndichidzidzisa ndezvei but anyways ndoda kuti zvomufollowe zvizhinji zvachange tichiita muthis video pamwe ndichange ndichiexplaina pari necessary but zvimwe zvizhinji zvacho you just have to follow we will understand as time goes on hani sanga tange chatinoda kuita nhasi muvhidhiyo redu tinoda kugadzira inonzi enavigation bar and enavigation bar ndeipi ndoyaya yekuti unenge uchiona kuno kumusoro kwakainzi messages pakanzi profile paine search bar nechi nechi nechi and saka muthis video we just want to create something simple chatichaisa e eh, chechesa panenge pakanzi zvohome tobva taisa uh, chimwe uh, chatikwanisa kuisa chi tikaisa home toti profile toti messages and togona kuisa discover tobva taisa nelog out ndo zvinhu zvatinoda kuisa munavigation pamedu and saka weti uye panapapa kana tichida kugadzira enavigation bar the easiest way there are a lot of ways you can achieve this but mune rino video we want to do it um, in an easy way and patichaita ticha tiri kuitira for the sake of learning and saka regedze titange chekutanga zvatiri kutaura kuti tiri kuda malinks malinks edu anenge ari mulist and even though richinge riri horizontal list saka ngatitange inogadzira unordered list redu kana tadai so ngatigadzire malist item uh, each and every list item inenge iri a reference saka so far kana usina kwaruda kuti uende since tisati tagadzira mamwe mapages usina kwairuda kuti iende link yako you can just put a hash muna href munomu and kana wadaro tobva tanyora kuti home then we do the same list um, tobva tati here toti profile like this tobva tati another list again uh, toti um, this one toit messages uh, tobva taenda another list yekupedzisira yatiri kukwanisa kuisa panapa toisa yakanzi kana discover uh, let me put a hash here and then discover here like this and we save you see now we have my links edu aya ari panapa so what do we need to do nemalinks aya tiri kuda kumaisa kuti aende ari horizonta 1 2 tinoda kuisa background color inenge iri kumasirikwa tobva tazvidekoreta zvinoonekerawo zvokuti kana munhu akasvika paside pedu anonyatsonzisa kuti iri side riri right and saka let us go ahead and start to put mastyles edu tikauya kucss chatiri kutanga kuda kuita and the first thing that we want to do uh, pa each and every kana makaona patakaita malessons edu epadding nemargin and takazvona kuti uh, inouya yakaisa by default mapagin ye5 nepagin ye0 but sofa regedzai timbomira muchaona zvanjaya zvandiri kutaura pamberi saka iko zvinhu ngatiuye tobva tanyora kuti unordered list yedu ndoye toda kustyla chekutanga toda kubvisa mabullet points aya how do remove mabullet points tinoshandisa property inoyi list style type tobva taibvisa padisk tobva taiti none tikasaver if you see mabullets ese aya aenda that's how we remove mabullets tinoshandisa list style type and then tiri kuda ku kubvisa padding inouya iri by default nelist mukaona zvinoi zvakatomuvha mukati sa tikangonyora kuti padding tikazvisa zero tisina kumboti pixels chi inobva yaclear muri kuona kuti yabva yauya chi yabva yauya kuno kumucheto and ndochekutanga then chatakuda kuita iko zvino tinoda kuti uh, malinks edu apinde mu, mu same line how do we do that there are a lot of ways we can do that but since that this video is for simplicity tiri kushandisa zviri simbu zvacho tinoshandisa inonzi float and satikati float left zvinoreva kuti takamboishandisa pa um, handichazi taita nezveflag here kana nezvechi handichazi but float zvairongoreva ndeyekuti zvinhu zvakuuya zvichitangira kuno kuleft zvichidi zvichienda zviri mhepo saka tikaseva tikadai you see zvave pai zvave muone line and saka apa patapedza apa taakuda kustyla each and every link redu ruri kubuda papi ruri kubuda apa saka how do we do that ah, chekutanga tisati taita izvozvo zvitoda kuisa background color yedu yatino ehe tikati background color tobva tati hash um nchangoisa chero yauya musoro panapa parigedza iti eh, this one um 8 to yeah like this and we save so mukona tikasave apa background kale yedu haisi kubuda panapa why because property yatashandisa iyi inonzi float inobva yayaita kuti hate ye ye unordered list yedu isaoneke saka kuti ioneke tiri kuita tinoita sei tinokwanisa kushandisa a trick yekuti uh, inonzi overflow tobva tati hidden like this and we save right pana ndichiti paya ndoda kuti muresearch ne ndichida kuti uchienda pane each and every property randiri kunyora panapa woenda wombogoogla womboona kuti rinotaurwa nezvei uye riri kuita nezvei so that you understand better and saka mukaona manje panapa pa chekutanga problem yatiinayo pa pa pa pa header pedu pa pa pa, pa navigation bar redu panapa ndechekuti tine padding kana zimajini riri kumusoro uku kune kusaidi uku kana tichida kuzvibvisa tinoshandisa chi tinoshandisa zviri pabhodhi saka tikauya tikaisa bhodhi yedu panapa tinonyora kuti majini tobva tanyora kuti zero tobva tanyora kuti padding tobva tanyora kuti zero saka izvi zvino clear zvese panapa pa iko zvinotasara kumusoro uku kwakadai so ngatimbosiyanai nako timboenda mberi timbostyla zvimwe zvakakosha iko zvinotoda kustyla our our anger tag and which is a saka tikadai so tikauya panapa pa a wedu chekutanga ndechekuti tiri kuda kumupa padding yedu yekuti izvo that is ikalinga kakarongobata tax iko zvinhu zvakabatana apapa toda kuti zvisabatane chimwe nechimwe chimire chiri choga sa tiri kushandisa padding saka padding yekubva kumusoro kusvika kuzasi toda kupa kana 10 pixels like this then from left to right tobva tapa 15 pixels takuchiaplya zve zvatakadzidza manje tikaseva isi uh, apapa oret oret oret muchazoona uh, saka chandinoda kuita ndechekuti ndinoda kuti munhu akauya chero paauya akwanise kuclika uyezve tinoda kuti mapadding edu kumusoro nekuzasi zvinyatsodi zvinyatsobuda saka tinoita sei tinoshandisa aproperty inonzi display tikanyora display ngatibvise inline tobva tachinja tobva tati block saka zvinei zvaakumira zviri zvimablocks you see kuti iko zvinochamira chiri chiri chiblock chakazvimirira chiri choga chakadai so um, then pana papa kuno kumusoro uku kuti tiri kusara tine tine space iri apapa because hatina kubvisa margin yedu yechi yeanordered list sa tikave tikati margin tikati zero tikaseva you see hatichisina chi hatichisina margin then chinhu chataakuda kupa style Ah, ikala rekedza iti chinji haya isi unyatsokundibudira rekedza iti sekana this kind of blue yeah, i think okay saka panapa pachatakuda kuita ndichekuchinja chi ndichekuchinja text yedu iyi saka text yedu iyi tiri kuichinja papi ndo iri pana link panapa muna link muno ndo matiri kuya futi tobva tatichi tobva tati color toichinja takati white tikati hash tikati ff ff maff edu 6 tikasaver color yedu inobva ita chi white then pane line iri rinobuda riya rinotaridza kuti ilink kana uchida kuribvisa semukesi se yedu apapa hari hazvinyatsobuda hani sa tiri kuda kubvisa line iri ri pabasa ri pasina line saka since riri link tiri kuuya futi muna a medu ndomatinoisa style toibvisa nechii pane property inoi text decoration like this tikasvika tikaiti nani because apo inenge ichinzi yakadecoratwa saka tikaiti nani tikabvisa inobva yabvisa chii our link saka kana mukatarisa sofa kana vba kedu kakutodii kakutobuda tinotori na home profile messages totizvo for example regedzai ndikudzisai ndi this trick kana ndakudzisai tobva tagagumira vhidhiyo redu panapa tozomufa forward ah, ndoda kuti pandinouya pakati home panapa pa yobva yaita kakwahilaita pakanzi chi pakanzi home tikaenda pabackground yobva yachinja kala pakaichi background tichingodaro and saka ndinozviita sei ndinoshandisa aproperty inonzi hoover and saka apa takuisa functionality kuchi kucss yedu saka tinoita sei ndoda kuzviita pana a pedu but hatiuye mukati muno mutonyora kuti hoover tikanyora kuti a wedu tikaisa macolon full colon tobva tanyora kuti hoover like this Zvakureva kuti iyi ifunction ticha pane zvatinoda kuti zviitike kana tikadai so zvine zvichiri kuhuvha kumuvha mukwatoita mouse pachi pamusoro saka iri kuteerera an event yekufambisa kwandiri kuita chi mouse pamusoro apapa saka ndikati huvha ndikauya ndobva ndanyora kana kuti background color like this tobva taita white ngatiitei white regedzai tishandise makodzi edu ayaya toti white then color ndinongoda kuti zvingoita panenge pakahighlightwa noda kuti pangoita chi paite regedzai tiise color yedu panapa tikadai so tikaseva sa tikauya tikafambisa rimgona kuti kana ndiri pana home yachinja home kala yebackground yedu ndo yave kala yetext kuikwawaiti ndikafambisa ndikave pana profile the same message is the same discover the same saka i think this video tadzidza zvinhu zvakawanda and ndiri kuzoti muri kuconfusika zvisingaite but musatombowara about confusika confusion iyoyo inoto right chiti pane each and every proper tratadzidza hako ya at least type wouya woresearcha kunoku at least ndinokurudzirai kuenda pachisite chinoyi w3 schools com w3 schools hot.com mukauya pathis side mukaona pane pakanzi land css ikonondo yatiri kuitaka pakati land css munokwanisa kutoona aya maproperties ese mukapresa apapa maproperties mazhinji ari kubuda apa saka mukauya but kazhinji ikono ndiri kuda kuti mungoresearcha matypes maproperties atatsvaka for example ukakopa list style type yako ukauya kubrowser kwako ukango pressa enter tsvaga w3 schools ndo inotobuda iri pamusoro ona property yako wakutoona kuti malist tai ariko ndeapi and saka izvozvozvo ndo zvandoda kuti muite muchiresecha saka watch this video as many times as you can kusvika wanzwisisa tatotanga kutogadzira our profile next video tine tichigadzira um, maybe its an account kuno pane pakai account tobva taisa adrop down inana settings nalog out satoda kugadzira adrop down munext video zvinhu zvizhinji zvogona kutanga zvichikuvhara but ndoda kuti iko zvino muchingoita funga kuti tongoti zvoiranga riri website kana tongoti iwebsite rebusiness ndovatova nahome about us vana chiti akutodzidza web development chaiyo yakanyatsokwana web designing dzakakwana ndi saka ya yeah, this is enough for this video thank you for watching see you in the next video